Sou, an do si mer erëm bei enger weiderer Folg Let's Play DayZ. Haut mat dobäi ass de Jeff, de Ben an en neie Matstreider, de Cyril. Salut!
Moin!
Mir si bei Story Sobornheimer. Jeff an ech, mir maachen ons alt op déi kleng Militärbasis, fir e bësse fit ze goen, vue que dass déi aner nach zu Gorka sinn. An da géing ech soe, vill Spaass beim Nokucken! Jo, dann leen mer mol lass, Chef. Och wa mer net kënnen iwwert déi schäiss Mauer hei driwwer klammen.
Do steet schon en Zombie, pass op. Jo, mer krauch einfach laanscht. Déi Basis nee, misst hei an déi do Richtung sinn.
Mee Pita, gell, ech verstinn net, gell, firwat ass mäi Ping sou verdammt héich?
Ech kann et net soen. 84, total behënnert. Wien ass den Hans Günther?

Ech soen nëmmen de Fernseher vun der Post, dat ass d'leschte Wouscht.
Komm lo hal mol op hei mat Schleichwerbung a sou virun.
Keng Ahnung, ech verst-, nee, ganz ehrlech, ech versti net, woufir gëtt e Mënsch Geld aus fir Fernseher vun der Post, wann se kënnen iwwer d'Satellittenschossel gratis Fernseh kucken?

Hir Dëfmatratz.
Ëm dach, bass de, ëm dach. Du weess ganz genau wéi eng Leit do iwwerdriwwe vill wunnen, ok? Du weess ganz genau.
Iwwerdriwwen? Du mengs, du mengs et ass d'Fiels wat s du mengs? Nee, mee dat do ass net vill besser, he? Wa se ënne stinn mat hiren décke fette gepimpten Autoen, he? Soss däi Kaffee, he? Oh Jeff, komm hei, hal deng Maul do, dat ass gutt. Du bass esou spasst. Putain.
Fält der kee bessert Argument lo an, nee?

Hei am Dall misst mer was sinn. Ja, dach, hei si mer richtig dran, schon de Bierg. De Bierg kenne ich zu gut, mir pass op, gell, d'Letschka waren, war so e ganz fein Tipp, schon mal deine Axt, do, de, wo ich natürlich komplett dolansch geschossen und verkackt hun. Hast du verkackt, das, ja. Meinst du, die wieder lo nach immer do, oder was? Das war, wo den Epi-Pen so gut geholfen hat. Ja.

Jo ech hun en och grad gesin, ech mengen en ass duerno ge. Geflunn, en ass einfach dorof gefall.
Jo. Ma da mat Dir Äech iwwert mat Dir Äech esou séier wéi et geet an déi Stad wou iwwert Stari Sobor ass, direkt ënnert dem Fluch ënnert dem Fluchfeld.
Direkt ënnert dem Fluchfeld? Jo do ass déi kleng Kräizungsstad do. Kaba iergend eppes. Jo genau déi, ma mir kommen duerno dohinner.
Okay. So, mir schleichen ons laanscht den Zombie-Jeff.
Könnt ze vun ulagelen een no, Dir kënnt mam Bësch ausschalten. Ah, das ist teuer um eng Sich.
So, huel deng Waff an Uschlag. Bass drun. Da bass direkt hanner mer. Ma ech sinn direkt hanner dran.
Zombie ka bleiwe wou en ass. Ben, wat hues du fir e Gewier?

Um, keng Ahnung. Seit dem huet mir scheier rasch gin.
Nemmi gespielt an ech nemmi spiele gesinn. Okay, lo bei der Basen a Konzentratioun ne.
Ja. Wa mir kennen vu der bësse stoen du hinner go bis du hinne. Das macht mir ewech.
Schwéier schiet nach an Zombie Rees an der. Ja, wen otemt du so hat an de Mikro?
Dat kënnt ech gewescht sinn. Hues et schwéier.
Wat?
Hues et schwéier. Ja.
Schëmmech ass mé enger Firewall rausgelockt. So. Das voll ofkacken. Das domm wann den Apparat hues, wo alles sécher mécht an alles zou mécht, a wous der net solls dru kommen an äh, du versuddels dech an dengen IP-Adressen an du kënns net méi do. Dat hëlt scho gutt un. Oh jo. Dass zimmlech uncool.
Sou, déi ass op, déi blo. Ma ja dann. Dat heescht entweder war schonn een do oder et ass een do. Ech gehe emol dovun aus, dass een do ass. Ja. Ass méi einfach. Putain, mir hu wierklech guer kee Gléck mam Loot, gell? Sou e Server-Restart wär natierlech schonn déck flott, gell? D'Hënn ass Dier erop. Elo si se wahrscheinlech hei eran an do hannerem Haus.
War dem Wee fir op den Airfield. Dat kéint ech mer nach gutt virstellen. Dat kënnt nach sinn.
Oder si si vun do komm.
So, lo absolut Konzentratioun.
So, Schramm, schreib Neck. Maja, looss mech fir, gëff mer Deckung.

Sou bei de Baracken ass ok.
Uewen ass d'Uewen am Gang iwwer der Trap läit eppes. Ech sinn awer net sécher ob dat een ass oder ob et eppes ass. Bon ech gi vun der anerer Säit ronderëm d'Haus. Gees du ran? Ech wéckele mech erëm vir. Jo, ech kann och als éischt eran. Da muss ech just déi Barack hei ënnen iwwerpréiwen, ob do een dran ass. Woher kritt Dir ënne Barack dann? Ech komme mat der dohinner, da gi mer zesumme eran. Jo, mee looss d'Haus net aus dem Viséier, hein. Mir wäert, also mir géing besser gefalen, wa mer als éischt géing de Prisong kucken.
Ma jo. Bon, d'Baracke sinn och ausgeraumt.
Jo, ma da gi mer an de Prisong als éischt.
Putain, mein Menschen sind mal hingere von. Ich muss etwas fressen.
Schon Sachen an der Tasche, genug. Ja, mir halt sie erst, das ist keine gescheite Idee. Passt schon ran? Nee, nee, ist nur dran.
Na, ich gehe ran.
Komm noch Diener. Ja, dann ist auch kein. Boah, da die war der Trabe, ist mir jetzt sicher, was das war. Also Pilotenhelm.

Vläicht kréie mer jo e bëssen Action um Airfield. Vläicht.
Wär alt ze hoffen. Bon, mir kënnen erausgoen, awer ass näischt. Ah, wat, ech buffen eppes. Halt emol d'Dier op, Mann.
Sou, ass eng gutt Iddi ze buffen elo. Ech kucke mol eppes, ob se dat endlech gefixt hunn. Ja, ech mengen, dat hunn se gefixt. Ass och gutt esou.

Jo, jo, jo.
Ah, ech hunn e Secher Magazin fir iech. Oh, Ah, dat gutt. ass béis, da kéint ech huelen. Da gëff dem Tom dat, jo. Ech hunn e Véiercher. Oh, dir kënnt iech jo drëm streiden. Nee, gëff dem Tom et.
Ech hu jo mäi Véiercher. Todeskampf. Peter, ech mengen de Server dee laggt e bëssen den Här, kann dat sinn? Wann ech iessen, da braucht se déck laang bis dass dat vum Iesse rëm fort geet.
Bei mir ësst se heiansdo guer net. Oder mécht den Déngen net vill, wann s de giff iessen. Ben, wann s de vum Magazin fir eng Amphibia S fënns, gell, dat wär déck chill. Där hunn ech eng, awer kee Magazin dofir. Vläicht fann ech jo hei eng um fräie Feld. Waart, ech kucken emol, ob ech eent fannen. Jo, ma kann jo sinn.
Da pullt se mat der Nues iwwert de Buedem.
D'Leit hunn sech scho beschwéiert, well keng nei Daisy-Folg komm ass. Jo, Tom, ech kréie geschwënn e Krampf an den Aarm. Jo, elo hal deng Maul an ech muss hei buffen, ok?

Moin. Da gei die Bix ech bas du da blöd oder wat? Jo dat mecht se och net méi richteg. Bei mir och net. So wat ech flécke se meng Saachen hei. So. So mein Hut. So meng Schong. Meng Händschen. Ehm de Rucksack ass pristine meng ech nee mäin chest holster ass badly damaged dee kéint e sech nach flécken ah cannot be used ok kanns en zréck huelen.
Dat ass esou krank wéi wat een an dem Spill gesäit. Ja dofir se hëlt och immens vill Leeschtung fort.
Wéi ass et bei dir Tom? Kann e bougen.
Sou ech géing soen mir huelen als éischt mir huelen déi ënnescht Als éischt. Sécher. Mir hëll Dir ech Barack als éischt, dann hu mer déi aner zwou uewen. Shoot on site, hä? Jo.
Et lang diskutéiert, och wann e Kanner huet an esou, gëtt trotzdem erschoss.

Eechen fir d'Spotte hunn ech Magazin mol fonnt. Ech hun dat mol mat. Cool. Dat fonnt ech och net all Kéiers. Mä ech huet nach Wäert ënnert d'Better ze kucken. Well ech hun seit Éiwegkeeten näischt méi fonnt.
Fir d'Toilette esou gutt wéi näischt méi gell. Awer Toilette mat Musel scharf. Ech mengen hat nach M4 Munitioun. Nee dat do war hei schon eng Kugel fir dech Holtball.
Ui ech.
Yes.
Ruinéiert. Euh
nee Pristine. Cool.
Nee oh net sei no du Kallef. Bon mer kënnen erausgoen ass näischt dran. Wart, ech muss rëm eng Kéier noladen. A raus hei. Ah, elo reent dat scho rëm, gell. Joer getting wet. Wat gi mer ënner Daach eng vu waarem Uertwar. Jo hei bass scho ënner Daach.

Ech fänken hannen un. Ech weess net, ech mengen ech loossen dee groussen Rucksak do leien, ne? Dëse rouden fält vill ze vill op. Hei ass Blue Cargo Pants. Oh, mir do eng camoufléiert un, ech géint déi unhaalen. Ech hun eng Sam Summer Hunter Pants. Hei ass eng cool blo Mutz, eng hip a jugendlech. Nee, nee, ech hale meng un.
Eng schéinen Hutt.

Ice Survive mat Z. Survive mat Z. Z.
Äh, eis erëm Kugelen um Schaf, dat wäert 22 Around sinn dat. Hei hu mer nix. Ze hunn wierklech näischt hei gelooss, gell, déi Sei. Hei ass e bloe Rucksack, e klengen. Pff, gesäit net gutt aus, wa? Eng black Cargo Pants. Bon, an kënnt ons Wäschmasch afe. Lass.
Jo, ma.
Und tschüss.

Ah. Do ass een, dee wou gär matspille wëll, mengen ech. Soll ech mol froen? Wou, ween? Den Tom. Wann e wëll, jo. Wann e wëll matspille, jo.
Wa mir grad emol fir op déi Kräizung ze kommen.
Wou bass du da lo? Ah, ech sinn a bëssen nach aussen hei. D'Welt bleift do. Ah, Ah, et spillt eng mat. Béises, Béises, Béises. Da si mer ze véier. Kanns du hien uruffen, Jeff?

Toleréieren ech net. Oh, mir krut der hien um Letz einfach an der Heck. Ech stécken hien aus der Heck eraus. Du misst se awer bal dran hunn.
Nee, ech hat se net dran. Mee du hues se awer an der aler Konversatioun nach stoen.
Oh, wou ass dat kackt Duerf do? Ech halen d'Stellung. Chef dann kommen der zwee. Ah, schön.
Dann schieß sie.
Nee, wie gesagt das? Ma, ich hun ugeholt, me, ja, wie gesagt, ich muss op hier warten.
Hues du e grad oder wéi? Ja.

Bon, ech géing soen, dann stoppen mer hei déi Opnahm an da si mer direkt erëm bei Iech hei mat Daisy. Merci fir d'Nokucken, bis eng aner Kéier. Salut! Ciao! Ciao!